tiva siku rin'wana na rin'wana tshama mi tizela swilo swa proper yebo yes vile nakambe namuntlha since it's saturday ma swi tiva musa hi kwala guys tele ku mi updata ku ri damba hi postisa ku yini na ku a hi postisa ku yini kahlahle hi leswi hi nga tala swo ka video liya namuntlha ya so mi nga nyakazi tshama na hina guys ma hi va nghena yebo
Okay guys, as you will look now, much I did updates. so namuntlha kahle kahle u lava ku mi tivisa ku ri ka nkarhi wa sweswi ya famba njhani and na le na le ndzhaku a hi endlisa ku yini okay
ya ka tivhidiyo ta hina ta ka youtube cause um ka hala kun'wana hi tshama hi postile ti-short video and ti-short video letiya loko hi ti posta hi tlhela hi ti vuyisa kwala loko hi heta ku endla short video hi posta hi posta na le ka youtube and hi tala ngopfu rhanga hi posta ka youtube than hala kun'wana so loko u tshama u ri on la

five o'clock a hi posta hi five o'clock vombirhi a hi hamba hi posta ti-game a hi tlanga ka hi tsakisa swa ko lava a va ri na hina khale na khale va swi tiva mara loko ri ku a wu nga ri na hina u lava ku catch up u ngo ya u ya hlometela nyansongo u vuyo ta continue na hina okay wombirhi a hi posta ti-game wo mune a hi posta va tenga hambani se a hambi a posta comedy wo mune a va tenga hambani and then saturday a hi posta q and a question and answer hi vusana ti-question hi hlamula tano tano
ya guys ya so a hi hamba hi endla tani sweswi swi nga ni lava ku mi byela ku way forward hi endlisa ku yini eh ku tatisa la ka mamas la a hi posta ka nharhu vhiki mare ka nharhu loko a hi posta ti-video like ta ta ku fana ta leti hi ti endlaka sweswinyana ti-games so teto mara swa ti-short video a hi tshama hi swi posta any day a swi na nkarhi leswiya um eh, nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi endla ya swi posta as a hlaye loko hi rhanga hi tola ka youtube and then swi ya hala kun'wana so mara leti ta ti-updates ti-games leti a hi ti endla khale a ku cincanga nchumu guys hi leswi a ta swi endla ni le mahlweni ku hambana ka kona sweswi nga ni ku ta hamba hi posta kan'we hi vhiki cause e hi ti gcine ti na fika laha ti nga fika ti hi tlimba ko ma masa kumanyana xin'wana xa internship nyana le spanini kuma swa ku a ya ha koti ku endla ti-video ma swi twisisa a ya ha koti ku kuma nkarhi wa enough cause hey guys three ya three three ka teka three hi vhiki hi tselele ya swi va swi tele swi gcine swi va swi stressa
so kuma swa ku yes sigcina yi nga ha phuzi vhela hi staka ku so hi laha hi nga gcina ringete ku khechapa khechapa maruma swa ka ah, swa ha endli ya so sweswi hi ta na idea ku no mani a hi hi nga tshiki nga tshiki leswi nga swi sungula once se hi sungula hi sungunile hi fane hi ya mahlweni so hi decide ku no hi ta posta kan'we hi vhiki ku nga saturday um hi fayifi as a hlayile vamasi hi fayifi na majambu every saturday ha posta yes so ya yeah, ku ta va ku ri hi ndlela yeleyo guys ta hamba endla swi hi ta endlisa kutani mare ti-short video ku hlaya eh ta hamba a ti na tele ta ti na nkarhi a ti na yinini a ti a ti na mm. ti-date tshama ti ri active as i said ku short video rhanga hi posta tola ka youtube ivi yi tiyisa hala ni hala kun'wana minkarhi yin'wana u kuma leswaku rhanga hala kun'wana yi tisa hale so it should be i xa nkoka kahle kahle loko u lava ku va tshama u ri updated um makhohlweni ku followa mi I mean mi subscriber mi hita that button ku at least loko hi posta xi xi mi tlikela lexi mi byelaka yeah. no no va te hi nga hambani se va mm. postile namuntlha ya notification bell guys yi bile xi ya xa ku loko hi posta vo ri le moyeni ya so ya namuntlha hi ta va hi mi tivisa sweleswo since nga 31 eh ya a mi tele hi update leyo mare next week ti 7 eh saturday mi hi bukhelela mi hi rindzelela guys ti tshama hi ri kona ya next week hi ta endla ya mabebesa Mm, maybe game guys a yi tivi ta vona hi ta vona guys mo tshama mi ri Yeah. updated mi tshama mi ri na hina mi ta ta vona leswaku hi hlanganisa yini hi siya yini but sweswinyana a hi la mi nga saleli ndzhaku mi kota ku swi tiva swa kahle kahle sweswi se ku humelela yini nga ku heyi ma swi tisa mo special vanhu lava hi ri na vo le ndzhaku leyi se va didekile van'wana mara hi tshemba loko mo vona video leyi Ta eh, swi hi ta twisisa, guys.
khomisana hi ya way forward ya Na va tshembisa ku nala ya be lembe hinkwaro hi nga dyi hi nga nga hi nga hi nga hi nga tlulanga hi nga postanga eh Hi Saturday. Yeah, Ah, nga swi nge post on endleki Saturday. guys. Ta meka sho sho sho sho sho sho. kahle kahle leyi se yi TV show ya vona leyi bebisa Ya, Every Saturday.
Every Saturday 5 o'clock. loko borhekile ho tani munhu wa n'wi byela ku mamas mamas kumbe ku papas namuntlha hi teki break saturday hi five hi teke break hi bukela this show leyi a yi talanga guys just i think vuma 11 minutes 12 minutes minkarhi yin'wana a lehisa nyana a fika vuma 30 minutes so especially ka ti-games because ti fani nyana ma swi twisisa ti ya swa ku ti ti ti ti va ti yi khomele yini game liya ya ku ka dyiwa leyi
ya liya ku dyela hi rhandza liya ye guys mara mi nga vileli vana na hina loko ku ri ku wa ku fika lani hi kombela u hi subscribela i hi followa i hi xerela i like endla hinkwaswo guys ya u ya byela ni vakokwana wa wena ni vanghani va vakokwana wa wena va malume hinkwavo ni vanghani va wena va ta lava ta vona va te hi nga hambani va te hi nga hambani um xin'wana hi la khensa guys eka tiktok hi na one fifty oh, one fifty something yeah, k k followers guys yo hi fambile guys and hi khensa swinene na loko ku ri ku u huma ku hala ka tiktok u talani ha ku khensise hi na wena kwala ya hi khensile guys hi ndlela yena mamasi ri no a hi hlangeni next week saturday ku nga ti-seven ta feb um eh, hi ta va hi ri kwala na mamasi mi ta swi vona swa ku ta va hi endla yini sweswinyana yi ri no mani hit that notification bell yebo u xavela munhu wa wena swa mavalval
awanga kule sekunwayiwanwayiwa mehe guys xave no tlanga loku nga ri na malawu na yona u nga ti fositela u nga ta famba u yivela vanhu simple okay loko na mina ni nga ku ni ta va ni nga na mali famba u yiva e
me ni yiva na and va ka shoprite already va fake and and guys xin'wana vhali vhali a ya wa xinuna ntsena ma swi tiva musi ya hinkwenu leswaku na valentines ku sogola hehe mara si yini yini ayayayayguysvalentinesxina vavasati kahlekahle hi celebrate kangani lalimbiha ku na womens womens day guys ku valentines day a ya a ya gender yin'we Ranga ya mina. hinkwenu Mina baby mi nga yi faki busy mranga.
ha mani swi tala hi swi tala hi ndle video ya valentines ya ya hi ta mi khipa updated valentines day hi ta va hi xuta hi ta vona swa ku ya kwini loko budget